Helo a chroeso i lawnsiad y llyfr cyntaf Rhodri Jones, sef uh, Meddwl am Man U. Um, atgofion dirdynnol y cyn beldroediwr proffesiynol uh, Rhodri wrth gwrs. Uh, dyma ni, y llyfr wedi cael ei i, i ddifretha rhyw fymryn yn barod gan mae wedi bod yn ei ddarllen dros yr wythnosau diwetha. Um, nes i fwynhau yn fawr iawn ac mae'n bleser i wneud bod y llyfr allan yn eich siopiau lleol chi nawr, uh, 9.99 llewch ati i'w brynu yn nawr ar ôl y sgwrs yma. wrth gwrs. Ond uh, dwi'n hapus hefyd i weud bod Rhodri'n ymuno gyda ni ar y cyfarfod yma nawr. Uh, Rhodri, i ddechrau, croeso i ti, ond hefyd, mae hwn yn, gyfro, yn, yn gyfnod cyffroes iawn i ti.
Yes, I really, meddwl lot am y cyfnod yma. O'n i jyst yn, um, o'n i jyst yn um, ymgolli fy hyn yn y broses o ysgrifennu'r llyfr. So, Ti'n fi'n cael lot o e-byst o pobl gwahanol, ond ie, yeah, fi, fi ddim really di gorfeddwl am y, am y sefyllfa na, fel bod mae hi nawr.
A pwy sydd wedi darllen hi'n barod te? Os na, os na grŵp bach o bobl ti wedi bod yn ymddiried ynddo yn y broses? Neu, wel, dim ond yn ystod y broses, dim ond um, Marged oedd yn golygu'r llyfr nath darllen es. O'n i ddim eisiau unrhyw un... Um, dim, dim bod fi'n um, fuddio yn diogelu am y llyfr gormod, ond o'n i jyst ddim eisiau unrhyw un rhyw, rhyw, rhyw ymyryd yn y broses fel rhyw ffordd. Yn amlwg, yr unig, yr unig pobl wnes i cysylltu yn ystod o ysgrifennu oedd mam a dad oherwydd y cwpl o bits o'n i'n sôn am jyst jyst yn cyffwrdd ar miliwn personol. So o'n i ddim o'n eisiau nhw bod yn haps amdano fe, ond hyd yn hyn, dim ond um, like, mam a dad sydd wedi darllen. Mae brawf fi falle wedi chyda bach, ond um, ie, yeah, mae ma yna bit yn y llyfr ble fi'n dweud fi ddim yn cyfnogi Man U dim rhyw blawer, a mae ma, ma, ma mrawd i dal yn um, massive fan, so falle, bydde, falle dyna be bydd y rift sy'n dod o hwn, bod fi ddim yn, um, fi ddim yn dilyn Man U fel o'n i pryn i'n fach. Ie, yeah, nhw'n ni gyffwrdd ar y ffaith, twyd, wyt ti dal yn cefnogi United neu ti dal yn fan o bel droed nes mlaen os fedrwn ni, ond i ddechrau te, Rod, twyd, pam mynd ati ysgrifennu y llyfr? Be oedd y bwriad i ti?
Bydd bobl sydd wedi cael diddordeb mewn, mewn darllen llyfrau um, ers o'n i'n fach. Ond o ran... Mae ma, ma rai pobl yn meddwl falle o bod 20 mlynedd ers o'n i'n man i o bod fi jyst i fel bod yn rhyw cynllunio rhyw syniad o oh, i, i cyd-fynd â hynny, ond dim dyna oedd e. Mae weithiau, mae, mae pawb roi stori ar sut mae pethau'n dod at ei gilydd mewn bywyd, ond mae lot o fe ar hap ar ddamwen lot o ffordd. Ond beth ydy digwydd i fi yn 2019, um, nath y scout nath mynd â fi man i'w, fi'n fi sôn amdano fe yn y llyfr Tony Hopkins, nath e farw. Felly es i'r angladd yn Basaleg er Casnewydd, a oedd lot o'n hen hyfforddwyr i oedd y man i'w, um, lot o hen scouts, so, um, yn yr angladd, felly dath lot o, lot o atgofion i'r arwyneb, a wedyn oedd, oedd Sir Alex yn siarad, Sir Alex Ferguson yn siarad yn yr angladd. Um, felly oedd yna rhyw fath a hedyn pryd ni, um, a gwmpas yr un amser nath yn hadgu hi farw, a tyd cyn awdur, um, felly o'n i arfer um, oedd, oedd yn ei atig e yn, yn ei diedd, jyst y fe fel silffoedd yn llawn llyfrau, ni jyst arfer jyst um, ymgolli fy hun fyna. Um, nath, nath e farw, a dde fel, a ni bam sy'n wedi meddwl, wel, falle bod rhyw fath o, ti'n oedd e, y, yn y jeans fel bethau, falle, ti'n fel dweud, pryd fi'n ysgrifennu i, i hun oed i fy hun, fi jyst yn hoffi'r patrymau, um, uh, rhyw fath o llif yn y, yn y geiriau. Um, felly nes i ni rhyw fath o... Nes, uh, nes i addo iddo fe, oedd e, e pryd oedd e wedi pasio, oedd e wedi marw, tymod, yn, yn ei stafell wely. A nes i ni addo, addo fe, bys fi'n treol ysgrifennu, tymod. Um, felly, Ie, wedyn, ie, i ddechrau, nes nath, um, nath Lolfa o, o dangos diddordeb yn y llyfr, a nath nhw falle jyst argymell bod fi'n gweithio ar y cyd gyda'r awdur John Gower. Felly es i cwrdd â John, a un o pethau cyntaf fi'n meddwl nes i dweud iddo mynd, John, os, fi, os ti yn ysgrifennu llyfr i fi, sa eisiau recordio fi y dictaphone i ddim, jyst dim, ti'n modd, um, diddordeb y gen i o jyst yr ysgrifennu. Um, so John, dwi'n iawn, jyst as anfon put yn iddi fi, i fi jyst weld. A nes i anfon y put yn iddo fe, a nath e, um, nath e fynd at y lofa, dwi'n jyst dim angen fi yn y broses, jyst, jyst gadewch rodri ysgrifennu, a fi'n eitha ddiolchgar i lofa bod nhw wedi rhoi y ffydd yn fi i wneud hynny. Ie, mae'n ma, ma llifo'n hyfryd, a twyd, beth sy'n taro fi, er bod fi'n dynabod ti yn bersonol hefyd, twa, i ti mor onest yn y llyfr yma, a, a, a ti'n barnu dy hun yn, ac yn asesu dy hun mor dda, a mae'n neud i ti feddwl gymaint fel darllenwr, ti'n darllen fel, o oh, waw, a ti'n neud hwnna dy hun wrth fynd drwy'r stori hefyd, felly mae'n elfennau um, o hynny yn y stori hefyd. Ond fe ni drafod y dechreuad. Um, y ti'n dechrau y llyfr gyda'r foment enfawr 'ma yn dy fywyd di, um, lle mae Sir Alex Ferguson yn dy whod di yw swyddfa fe, a mae fe'n torri'r newyddion i ti fod e ddim yn mynd i adnewyddu dy gytundeb di gyda Manchester United. Um, I fi, fel rhywun fes wedi cael ei chwarae pel droed, oedd o'n i'n really teimlo dros y ti, ti'n bo? Be yw datgofion di o'r diwrnod hwnnw, uh, hwnnw e, erbyn hyn?
Mae'n bach o ble, really, yn amlwg o rai fi fynd fyna yn y llyfr. Um, ta, oedd ei mlynedd yn ôl. Just yn cofio dde wedi dod allan yn un lle, really. Um, yeah, just, just yn newyddion o rywun ti di, ti di edmygu ar sy'n ti'n blentyn. Um, a ti'n modd, o'n i dal bach yn eitha ifanc fy hun, beth o'n 19, i gen, ti dal yn aeddfed i roi drwy'n yn yna. So falle oedd e, mae'n odd rili, really, lledch nôl, ti'n dweud bod fi'n fi'n barn i lot yn y llyfr, a mwy ymwybyddiaeth yw yn e awr, oedd y barn i am lot o flynyddoedd, hunan farn i ble, ble mae lot o'n ni'n neud. Ond fi'n edrych nôl, a fel dweud, falle o'n i wedi dioddef i'w elfen y dro yma, wen, mae pawb yn chwarae lawr pethau sydd wedi digwydd yn bywyd, a mae pawb lle edrych yn ôl ar falle cwpl o dig digwyddiadau sydd wedi lliwio i bywydau am ychydig bach falle, wedi mynd â nhw i ryw fath o ar ryw drywydd sydd falle ddim yn, um, yn y gwasanaeth gorau iddyn nhw, ond i fi lot, lot o'r waith sydd wedi bod i fi yw um, just, just deall, deall yw lot o fe, lot o beth yw dy batrym y dyn bywyd a tod, um, ni, ni, yn amlwg, ni ddim yn, um, ni ddim yn bulletproof mewn bywyd, um, ond wedyn mae lot, ma lot o pobl yn treol byw bywyd yn treol bod yn bulletproof fel petai, a nes i wneud hynny am sawl blynedd. Felly, ti'n sôn fyna, ti'n gweld yn, yn syth bin o ran dy gorff di, a dy osgod di nawr, pryn i ofyn y cwestiwn yna, bod, bod y foment yna dal yn, yn dy ffeithio di rhyw raddau. Oedd yna anodd mynd nôl a mynd trwy dy fywyd di a ysgrifennu llyfr? Na, na, dwi e ddim yn effeithio fi nawr. Um, fi wedi cael y pwynt ble fi'n fi, fi sôn yn y llyfr oedd na, mae yna un llinell dwi'n meddwl ble fi wedi dweud, ble lot o pobl wedi gofyn i fi, oedd e'n cathartic, oedd e, e'n galed i ysgrifennu. I'n dweud, wel, yr unig reswm oedd e'n galed yw bod wedi gorfod sefyll mewn i sgidiau sydd ddim yn ffitio fi rhagor. Ti'n modd, mae rhaid ti fynd yn ôl i'r i'r foment yna a trio adfyw y, y, y digwyddiad er mwyn fynd o dan yr arwyneb yn yr ysgrifennu fel bethau, ond oedd e ddim fel, oedd ddim yn unrhyw pwynt ble fi'n cael ei triglo, triglo ble fi wedi taflu'r llyfr i'r neilltu ar ysgrifennu, a dim fel yna, na. Felly, felly, felly ysgrifennu am fy hun, um, fel petai yn person arall, achos mewn ffordd mae fe, Mm. Bob tai, ond, ie. Yeah. Yeah.
yeah. Nes ti fwynhau y broses ysgrifennu, do?
Do, fi wedi clywed, fi wedi clywed lot o awduron yn sôn am y broses a dweud mae chi bod yn eitha caled a um, tio, bod rhaid chi fforsio chi yna'n ysgrifennu, ond nes i'n teimlo yna gwbl, jyst yn, mae, mae fel bod yr, fi'n dweud eto yn y llyfr, mae fel bod y, y llyfr disgrifennu hun ar rai bwyntiau, a mae fel, lot o fel bod fi jyst yn dod allan o'n, tod, yn, ddim yn ymyryd gormod a jyst ysgrifennu a jyst gadle llifo allan. Yn amlwg wedyn ar ôl tymod, ysgrifennu chydig bach, fi'n eitha da fi'n meddwl, falle jyst, jyst redd naturiol i jyst allai darllen rhywbeth fi wedi ysgrifennu diwrnod ar ôl ni, a na i dyleu'r holl falle tod, tudalen byd ysgrifennu, achos dwi e ddim yn teimlo'n iawn. Mae tymor, e, allai fel cyfiawnhau yn fy men yn dweud, o, mae hwnna'n bwysig o'r ewydd hwn, ond wedyn, allai darllen rhywbeth, a wedyn teimlo fel, ie, yeah, dwi e ddim yn, dwi e ddim yn, um, dwi e ddim yn ychwanegu dim byd, neu, neu, neu, neu mae'n ddiflas, neu, neu falle bydd rhywbeth fi wedi sgrifennu mewn penod 3, a fi'n dod i penod 8, sgwennu pan y doeth hwnna, na, na, dyna ble mae fod. Mae fel, mae fel, mae, mae rhyw fath o patrwm naturiol i'r, i'r, i'r, um, i'r um, sgyfennu a'r llyfr a'r job i'w jyst roi dy at ei gilydd.
Bydd lot o bobl yn gwylio hwn nawr, Ros, ac yn gweud, oh, come on, Geraint, gofyn y juicy questions am chwaraewyr Man United ac ati. Um, mae yna ma sôn am, am, am beth i chwaraewr yn, yn y llyfr, a ych chi'n gweld falle gwir personoliaeth y chwaraewyr yma. Ond allet ti jyst gweithio ni cyn i ti wneud pwt o'r stori, um, pwy oedd y chwaraewyr mawr yn y cyfnod tra bod ti yn Manchester United?
Wel, pryd o'n i'n um, schoolboy, o'n i arfer Milan, o'n i arfer Milan rheoledd bob amser gwyliau a penwythnos a cyn, cyn o'n i fyna'n llawn amser a cant na ddyn o'r rheini o ran yr... Mae pawb yn sôn am rhyw fath o aura, chymod, bys fe'n yn dweud yn y llyfr bod e'n... Pryd y cerdd yn mynd i'r stafell, oedd yr ystafell jyst yn mynd yn, yn dawel, oedd dim rhaid ei dweud dim, oedd jyst rhyw fath o... Ti'n ti gwybod rhywun oedd yn hollol ei hun mewn bywyd. Yn amlwg, ti'n modd, oedd e'n neud rhai pethau, tywod, fel yn amlwg y cyn fu cic yna pryd nath e mosod ar, ar rhywun y steddfa. Um, Ond o ti bam sy'n cael teimlo, ti'n meddwl, fel dwi'n nath e'n ddeio pryd yn 30, so o'n i, fi'n dweud yn llyfr, fi'n o'n i ar y cadw dydd lyfr a cofio sgyfennu am cant na'n retair o'n i'n gytid wedi retair o cyn bod fi'n gweld eich llawn amser. Um, yn amlwg gyda ti ffeg ei hun o ran, eto fi'n dweud yn llyfr pryd yn cedd yn i'r stafell, oedd e, e lais yn uwch na pawb arall. Fi'n ddim yn siŵr os oedd yna'n rhywbeth oedd e'n neud, um, oedd e'n ymwybodol oedd e'n neud, oedd e'n rhyw fath o fel um, cael ei bers, pres, personoliaeth e, ar draws, draws y lle. Um, Beck yma chydig bach, dim achos natur ei bersonoliaeth e mwy, mwy os ti'n gweld ar y, ar y front pages cymaint. Yeah. A, a o ti'n credu, o ti'n dychmyg, dychmygu rhywun bys yn rili really uchel ei gloch yn eitha, eitha derys, ond oedd yn rili really swil a rili really tawel. Dwi'n meddwl dyna ei ffordd e o fynegu ei hun oedd trwy uh, um, dillad, ar, tymod, y dillad, um, wel, dillad oedd yn gwisgo ar ceir flash a tymod, um, y bywyd oedd yn byw oddi ar y cae bob tad. O ti yna mewn cyfnod hefyd, Rodri, lle oedd lot o chwaraewr ifanc, tywod, um, di dod trwyddo i'r garfan, cyda 96, cyfnod yna oedd e, so ti'r Nevils, Beckham, uh, Butt, Scholes, i gyd nhw wedi ymuno a ennill y dwbl yn ei tymor cyntaf, a wedyn nhw ymlaen at gyfnod anhygoel i'r clwb o ennill trysedd di ri. Um, nawr os fedrwn ni, ni'n mynd i glywed uh, pwt gan Rodri um, o'r stori a hefyd cyfnod o ddathlu hanesyddol enfawr i glwb Man United tra bod hi yno.
Roedd hi'n rhwystredig troi'n ddeunaw yn gynnar yn y flwyddyn, oherwydd golygai gyfnod o hir o aros yn barti nadolig y tîm cyntaf. Roedd y parti'n agored i chwaraewyr y clwb oedd yn ddeunaw neu hun. Derbyniasom amlen yn yr ystafell newid gan y trefnwyr, Dwight York ac Andy Cole. Ynddi, roedd y gwahoddiad. You're invited to attend Manchester United's official Christmas party at Tiger Tiger at 8pm. No wives and girlfriends allowed. Digon teg, meddylies. Cyfle i'r bois fondio yn unig fydde hwn. Cawsom ymarfer yn y bore, cyn cael ein hesgusodi ar gyfer y prynhawn. Doedd y parti ffurfiol ddim yn dechrau tan yr hwyr, ond roedd chwaraewr y tîm cyntaf am gael bach o sesh yn y prynhawn hefyd. Rhythrasom yn ôl i'r digs er mwyn gwisgo'n dillad gore. Do'n ni ddim am edrych mas o le, ymysg dillad drud chwaraewr y tîm cyntaf.

A finnau'n ddeunaw, gallwn archebu diod alcoholig. Ond, yn dim, ond oedd dim rhaid i mi agor fy wallet y diwrnod hwnnw. Rhoddodd Gary Neville ei garden y tu ôl i'r bar. Nid bar ffansi oedd hwn, ond tafarn wyddelig lwm, wedi ei leoli lawr strydoedd caf yn canol y ddinas. Mae'n ardal ddigon anghysbell. Doedd y chwaraewyr ddim am ddenu gormod o sylw. Roeddwn wedi gorwisgo edrych ar stad y tîm cyntaf. Gwisgai Beckham gris tu wedi orchuddio gyda thyllau man. Roedd siwr fod wedi gwario ffortiwn ar yr holl dyllau. Roedd e moll dan effaith diod wrth i ni i gam o gamu trwy'r llwybrau gefn i cyrraedd Tiger Tiger. Croesawyd gan fflachiadau paparazzi. Baglodd y chwaraewyr ifanc amrofiadol heibio. Ond roedd chwaraewyr y tîm cyntaf yn hen bennau yn y fas sefyllfa. Dyma frasgamu i fewn heb roi unrhyw arwydd i'r ffotograffwyr ei fod yn feddw. Roedd y clwb nos yn orlawn gyda merched ifanc pert yn gwisgo'r nesaf pethau i ddim. Tynnais y tocyn o'm poced er mwyn ei ail-tseco i weld nad yn i wedi gwneud camgymeriad. Wedi derbyn y gwahoddiad, dywedais wrth Charlotte fy nghariad nad oedd hi'n cael dod. Roedd y cyfarwyddyd yn glir ar y, ar y gwahoddiad. No wives and girlfriends allowed. Ond ni ddywedai nad oedd croeso i bob un menyw, Roedd York a Cole yn bartneriaeth beryglus ar y cae, yn sgorio llond het o goliau. Ond roedden nhw hyd yn oed yn fwy peryglus ar strydoedd Manceinion. Roedd gan Dwight enw fel bach y playboy gyda'r pupurau, yn llawn sôn ei fod yn mynd mas gyda'r model Jordan, Katie Price ar y pryd. Yn yr wythnosau yn arwain at y parti, roedd York a Cole, ynghyd â'r amddiffynnwr Wes Brown, wedi bod yn chwilota am ferch i'r pert o gwmpas y ddinas, gyda'r gwahoddiadau yn cael eu taflu fel confeti i'r merched dewisiedig. Do'n i ddim yn ymwybodol o hyn wrth gerdded i fewn. Edrychais at chwaraewr y tîm cyntaf am esboniad i'r dirgelwch. Bys dros y geg oedd yr unig ymateb. Roedd chwaraewr y tîm cyntaf yn rhydd i grwydro. Dechreuodd y dance floor lenwi, ac yma'n ychydig roedd hi'n bawnsian. Sallais ar fwth y DJ i weld pwy oedd yn gyfrifol am y tunes gyfeilgar. Gwelais amlinelliad gwr adnabyddus yn chwifio'i freichiau, a'i gwrls du slic yn dawnsio yn y tywallwch. Yn sbinio recordiau ac yn tywys pawb i'r uchelfannau, roedd DJ Gigs, ei fysedd, yn hytrach na'i draed, swyniau'r dorf y noson honno.
Pwy fysa meddwl, Rhodri, Ryan Giggs, DJ Ryan Giggs fel petai. Um, Be, be oedd o fel i fod ym mis gyseir yma a byw y bywyd VIP? Oherwydd, mewn ffordd, o ti'n dan byw mewn digs ar y pryd, um, yn adrodd Salford fi'n credu ar y pryd hefyd o beth fi'n cofio o'r stori. Felly, so, o dy fywyd di ddim yn grand, o ti'n mynd ennill arian enfawr, ond o ti'n gallu gweld o bosib lle fydde dy fywyd di'n gallu gorffen.
Ia, yn amlwg. Ti ddim yn teimlo fel yna ar y pryd. Achos yr un peth, mae pawb yn edrych o'r allan ti fewn, ond pryd ti byw y bywyd yna bob dydd, mae'n mae dod yn normal, ti'n meddwl, fel, bys y rhai pobl yn ffonio fi a dweud, o, tod, o adre, a dweud, o, beth ti wedi bod yn neud, o, fi, fi jyst wedi bod yn gwaith trwy dydd, pobl yn mynd, o, beth ti'n neud ddim yn gwaith, yn dweud, wel, ond, ond pryd ti'n neud e bob dydd, dim bod ti'n cymryd e yn ganiataol, ond, ma, ond ti'n ti nghofio bod ti'n chwarae'r un o'r tîmoedd mwyaf yn, yn y byd ar y pryd. A, a fi'n meddwl oedd y teimlad yna fewn y clwb hefyd, oherwydd oedd, oedd pawb yn, um, fi'n sôn yn llyfr, oedd Ferguson eitha dal, oedd e ddim yn, e segregatio pawb, bod pawb yn um, ymwneud â'i gilydd, tymod, oedd e ddim teimlad o fel hierarchy o fewn y clwb. Yn amlwg oedd o ran y hierarchy yn rhaid, tymod, o rhaid ti um, um, bod yn heiddiannol o bod ti'n symud drwy'r drwy, tymod, y broses o un, o un tymod, um, lefel i'r llall. Ond oedd e'n teimlo fel, um, fel bod ti'n chwarae clwb clwb lleol. A fi'n meddwl falle dyna beth oedd rhan, um, rhan pwysig o'r llwyddiant, o bod, e, bod, bod e rhyw fath... Fi'n gwybod mae lot o bobl wedi dweud rôl, e, oedd e'n ffurfio rhyw fath o siege mentality, oedd e'n teimlo fel right, it's us against, against the world, ych rhyw bach. Fi'n meddwl, oedd e'n, a fi'n meddwl oedd e'n cael ei adlywyrchu o fewn y clwb, oedd e, oedd, oedd e'n amddiffynol iawn o fewn y clwb, just, just y holl teimlad.
Ac ti, pan, pan ti yno, tywod, um, o ti'n golchi Boots, Ryan Giggs a Gary Neville, ti'n sôn am hynny yn y llyfr, um, o, o rhaid i chi wedyn yn hwyrach yn dy amser dyn United wneud yr initiations ma. Um, ti'n peintio llun, tywod, sy'n neb yn gweld o clwb Manchester United. Um, I ti fel person ifanc, dyna beth ti'n disgwyl ar y pryd? Oedd e, oedd, oedd e bob dim o ti'n ei ddisgwyl, neu oedd e'n sioc i ti i symud lan i Manceinion a byw y bywyd yna? Oedd e'n bach o sioc i'r system. Fi'n meddwl falle bydd, mae'n siŵr bod yn rhywbeth tebyg i fynd i'r fyddin, yn amlwg mae'n amlwg sut ti'n mynd i frwydr, mae'n yw, mae'n ffordd ti yn, ti'n mynd mewn i frwydr gwahanol ar y cae, so ti'n kind of, kind of kind of conditional mewn ffordd, ti'n meddwl, maen nhw'n drillio pethau mewn i ti o ran um, lefelau, safonau, Um, hyn o'n nawr, ti'n modd, um, os fi bron beth yn hwyr i unrhyw beth, os ti'n cael ffain, os ti'n 5 munud yn hwyr neu o, o, o cost, so o'n nhw'n really drymio hwnna fewn i ti. Um, felly, i, i berson ifanc, ti'n ti edrych yn ôl at yma, wedyn nes i, nes i falle ddim me, nes i fethu o ran cyrraedd, cyrraedd yr uchel fan e, ond fi'n meddwl mae lot o'r um, rhinweddau fi wedi dysgu o'r rhan fel person, falle ti ddim yn sylweddoli ar y pryd faint bod e, ti'n ti cymryd e yn ganiataol mewn ffordd, ond weithiau ti'n meddwl y profiad yna rhwng 16 a 20, ble o'n i ffwrdd o adre yn gorfod delio gyda bywyd ar ben fy hun, tra lot yn ffrind o fi adre, dal yn byw adre, a bywyd e nhw ddim wedi newid cymaint yn ni. Felly, edrych yn ôl, ie, yeah, neu falle bod, e, bod, bod fi wedi cario rhai stwff o ran trauma, falle, ti'n meddwl, anafiadau nes i, ti'n meddwl, dwi'n meddwl mae'r rhywedd o ran cymeriad, falle wedi cario fi trwy teg at nawr. Ie. Yeah. Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud hynny, so ti'n sôn am dy ffrindiau di adre yn Ysgol Blantar, y Caerdydd ac ati. Um, bod bywyd nhw ddim wedi newid. Yn ystod darllen y llyfr, a o'r un adeg ti'n dod nôl gan bod annog gyda ti, ti'n mynd i'r ysgol i weld dy ffrindiau am ddiwrnod. A nes i anghofio dy oedran di, oherwydd oedd gymaint di digwydd i ti, ac ti'n darllen gymaint o wybodaeth amdano ti a dy siwrne, a ti'n, fel nes i anghofio fel rhywun oedd yn darllen, gosh, tod, dim ond 19 neu 18 yw, neu 17 yw Rodri ar y pryd, so ti da mor, mor ifanc. 16, dwi'n meddwl, ie. 16, dwi'n meddwl, ie. Ie, yeah, ie. Yeah. Bod oed ti'n edrych nôl a ti'n ti gorfod ei ddwedu... Mae'n ma nod, ti'n gorfod ei ddwedu'n gyflym o ran dy gymeriad, ond ti, o ran fel person a dy menydd ti a just, just yr, yr ei ddwedu o ran ochr yna, ti dal yn blentyn. Um, felly, mae'n ma dda rai ffyrdd, ond mae'n ffyrdd eraill, ti'n falle, falle dim falle y cyfnogaeth o ran yr ochr seicolegol, o ran Um, tymod, o, o ti'n kind of, um, o ti'n kind of, o, o ran ochr yna, ti'n cael ei gadw i fod, ond wedyn, tymod, mae lot yn newid i bach bachgen ifanc, tymod, o'n i'n byw mewn dig, so beth, beth ti'n cael y gwahaniaeth rhwng pobl lleol, a, a chwaraewr lleol a'r dig, so wel, yn amlwg oedd y bywyd yn nhw ddim wedi newid yn gyfan gwbl, yn amlwg oedd beth oedd nhw'n wneud yn ystod y dydd di newid, ond tod, o'n nhw'n dychwelyd eu ffrindiau, cytrefi nhw tra ni

Tywed, oedd yna bond gwahanol rhwng y boys oedd, i, oedd yn dyd i gymaru â boys lleol. Mae jyst achos o'n ni'n falle jyst yn cymdeithasu bach yn fwy. Um, ond yn amlwg, tywed, oedd dim ond cymaint o beth yn ei lli cymdeithasu i wneud. Tywed, um, achos yn amlwg o'n i'n methu mynd mas neu'r model oherwydd um, oedd, oedd Big Brother yn gwylio.
Ie, yeah, gyda Ferguson, bobl yn bob man, um, i clywed hynny, yn y papurau hefyd. Um, Oce, okay, nes ti sôn fan am, am wersi bywyd. Um, I bwy mae'r llyfr yma'n addas? Oherwydd i fi, yn bendant, mae'n apelio ar lefel pel droed, ond mae fe'n apelio, sy'n ni'n gweud, i bobl sydd falle gyda dim diddordeb o, mewn, o fewn pel droed, oherwydd mae yna wersi cyson o fewn y llyfr yn y marn i. Wel, fi'n cofio roi, ti'n meddwl, y pwt yn nes i anfon i John Gawai ar, ar ddechrau'r broses, a John di dweud, nes i rili really fwynhau hwn, a sain fan pel drod o gwbl, so dyna beth o'n i eisiau gwneud, oedd fel, yn amlwg, y rheswm bod fi'n ysgrifennu llyfr yw bod yng nghysylltad i Man U. Uh, so o'n i'n gwbl, o'n i'n sylweddoli yna. So yn amlwg mae'r ma straeon o fewn o ran y, y pel drod. Ond bys wedi ysgrifennu i, i, i, i fi pan i'n 15-16, unrhyw un sy'n unrhyw un ifanc sy'n falle'n obsesiynol, sy'n gyda rhyw fath o droed, rhyw fath o freuddwyd. A wedyn hefyd i rieni, to rieni hefyd, um, a hyn oed pobl oed yn fi sy'n edrych nôl ar, ar pethau yn ei bywyd, e, pobl tymod, sy'n edrych yn ôl ar ei bywyd a meddwl am sut lle tymod, bywyd wedi bod yn wahanol o ran... Um, so, tymod, dwi'n dwi meddwl, yn amlwg oedd e'n ond e'n ddefur ysgrifennu am y, am y darn Epol Dod, ond i fi y darn o'n i'n mwynhau ysgrifennu mwy na'r lleill oedd yr, yr elfen pryd ti'n mynd o dan yr arwyneb o ran rhyw fath o, rhyw fath o um, sylw seicolegol neu rhyw fath o sylw am fywyd. Felly bydd rhywun sydd ddim yn um, ymddiddori yn pêl drod chi dall yn hwnna, meddwl, wel, ie, mae hwnna'n ma hwnna atseinio o fewn fi rhywbeth yn fy mywyd i, neu tmod, neu, o'n i'n neud rhywbeth oedd yn eitha obsesiynol, neu o, o, o, o ni ar ryw bwynt ddim di dilyn y mreiddwyd i, oherwydd o'n i wedi rhoi rhyw fath o cyfyngiadau ar fy hun. So, Tymod, mae mae'r llyfrau gorau fi wedi darllen, y rhai ni sydd jyst yn mynd o dan yr arwyneb ychydig bach, tymod, sydd jyst yn rhoi rhyw fath o mewn welediad bach yn wahanol, achos yn enwedig achos nes i ddim llwyddo i cyrraedd yr uchel fanau, so fi ddim fel petai, os bod nhw'n fel Aaron Ramsey'n rhyddhau llyfr, lle fe jyst sôn yn gwmwys am just ei fywyd, just am ei yrfa fe, a beth sy'n just fans jyst yn diddori am, am hynny, ond o'n i'n sylweddoli gyda fi, ti'n modd, lot o bobl ddim yn hyn o'n gwybod pwy i fi, ti'n modd, yn edrych ar, yn amlwg, falle dyna pan, er enghraifft, ti'n modd, mae llun o fi a Ferguson ar y, ar y clawr, os bys y llun o just fi, ti'n modd, llun o fi fel i fi nawr, bys y pobl mewn, pwy yw e, pam bod e'n ei llyfr. So, I mean, ond, ond wedyn, fi'n cofio o ran y clawr, oedd na, oedd na oedd lolfa i ddechrau ddim yn siŵr o falle jyst roi llun o fi o Ferguson achos ti'n meddwl dyna beth yw'r prif beth o fi'n edrych nôl ar, ar profiad o fi'n um, ifan. Dyna falle beth oedd y ddelfryd ar y cychwyn, ond wedyn wrth darllen y llyfr nhw, dweud, wel na, roedd llyfr ydych chi, mae angen llun o Rodri nawr, oherwydd mae lot o brif gwersi wedi dod tymod, 20 mlynedd ar ôl tymod, y, y, y broses ar ôl tymod, gorfod yn ddeol o Bill Drod yn gyfan gobl yn, a fi tymod, dim yn be o'n i 25 ar y pryd 24. Yeah.
Os o'n i'n gweud ddo, tymod, bod darllen dy lyfr di o bosib yn fod yn fwy addysgiadol i rieni ag i blant sydd falle gyda unrhyw fath o freuddwydion na darllen llyfr rhywun fel Aaron Ramsey, oherwydd trwy fethu yn ein bywyde, yn ni'n tueddu i ddysgu mwy trwy'r profiad yna? Ie, yeah, achos gwrando, fi'n meddwl ni'n gyflym fel cymdeithas yn edrych ar, ar llwyddiannau pobl a mae fel rhyw fath o, wel, ti ddim yn gallu llwyddo mewn rhywbeth os mae yna methiannau'n bodoli hefyd. Tmod, so, fi wedi llwyddo mewn lot o beth yn bywyd, ond mae'n on, on gwers, gwers sy'n mwyaf fi wedi cael yn bywyd o, o methiannau yna, achos mae falle wedi rhoi rhyw fath o um, um, sail seicolegol sy'n sy, sy, sy gwybod fi'n oce, okay, fi, fi'n oce okay o, o ran, tywod, fi wedi cyrraedd um, man eith, eitha isel yn fy mywyd, a fi'n fi gwybod fi, fi'n oce, okay. so, tymo, so, er enghraifft, yn ystod lockdown gyda Covid, tymo, fi, fi'n teimlo trueni dros reini sydd ddim wedi gorfod delio gyda'i meddyliau yn y ffordd o'n nhw, ond i fi, o'n i'n oce, okay, achos, achos fi wedi bod mewn sefyllfa oedd gwag mewn ffordd. So, fi wedi bod, o'n i mewn lockdown yn fy mhen am, am lot o flynedd. E. Ond fi'n meddwl hefyd gyda'r llyfr, ti'n meddwl falle bys yn apelio at um, rheini sy'n dod i ryw fath o... Um, sydd wedi um, llwyddo mewn lot o meysydd yn ei bywyd, ond dal yn teimlo rhyw fath o wacter ar ôl, ti'n meddwl falle ti wedi cael beth, cael y pethau mae cymdeithas yn dweud, ti fod i gael i cael bywyd um, hapus, beth, beth bynnag mae hynny'n golygu, ond ti dal yn teimlo um, o mae yna rhywbeth, rhywbeth arall. Mae fi'n sôn, fi'n mynd mewn i ddymder am hynny yn y uh, llyfr, mae pryd ges i'n plant i, ti'n oedd oedd jyst yn adlywed chi rhan yn fy hun, ble, fi, ble o'n i wedi dat cysylltu a bod fi jyst um, yn cael ei effeithio gan pethau o ddim yn wir a jyst yn, yn, um, yn, yn y gorffennol, dim yn y presennol. Yeah.
Dath yna gyfnod o eselder i ti ar ôl ti adael Manchester United. Um, cyn i ni siarad am hynny, uh, dyma bwt arall gan Rodri am ei gyfnod caled yn Rotherham.
Does dim alfen flydeog yn perthyn i selder. Mae fel petai lladwm wedi torri mewn trwy drws ffrynt yn dy ben. Mae'r larwm yn atseino'n feddarol yn fewnol, ond nid yw'r sŵn yn cario'r byd tu fas. Mae'r lladron yn llwyddiau sbeilio'r tŷ, gan droi popeth ben i weired. Ond hawdd yw cuddio'r difrod pan fo'r waliau'n dal i sefyll. Rwyt ti'n anobeithiol. Dwi ti ddim digon da. Ti di gadael pawb i lawr. Byddai'r meddyliau hyn yn chwyrlio gwmpas fy mhen ar fore gêm i'r ail dîm. Cynhelid y gem yn y nos, felly byddai'r ddolen yma o feddwl yn dechrau o'r munud i mi ddeffro tan i mi gyrraedd y stadiwm yn y nos. Roedd fel chwarae gêm o wac a mwl gyda fy meddyliau, y morthwyl yn taro un meddwl i lawr a thri arall yn neud y lan yn ei le. Mae hi'n ymosib i berfformio ar y cae yn y fath stad feddyliol, Amcangyfrif fod yr ymennydd yn defnyddio ugain y cant o egin i'r corff bob dydd. Roeddwn wedi blino'n llwyr cyn hi... Roeddwn wedi blino'n llwyr cyn hyd yn oed gwisgo'r cit. Dwi wedi sôn eisoes am y stad o flow pan berfformiwm ar fy ngore, Roedd y teimlad yma yn hollol gyferbyniol i'r teimlad rhydd hwnnw. Byddai symud pob cyhyr yn y corff yn ymdrech. Roedd disgleirdeb y llifoliad yn fy nallu, a phob munud o'r 90 yn llusgo. Syllwng ar y fainc, yn erfyn i'r rheolwr ddod â rhywun arall ymlaen yn fy lle, i'm arbed rhag y teimlad anifed ar y cae. Yswn i dollti agor am sugno'r hyn llef. Roedd yng ngyrfa wedi rhewi, ond ar y pryd, roedd y materion mwy difrifol i'w ystyried. Ofn y cyfnodau hynny a dreuliwn ar ben fy hun yn y fflat. Roedd tafarn gyferbyn ar adeilad, felly o bryd i'w gilydd awn i eistedd yno, Yn ôl yn 2002, doedd yr ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ddim fel ag y mae heddiw. Depressed oedd y gair a ddefnyddiwyd yn anystyriol i ddesgrifio diwrnod gwael. Roedd y syniad o ddioddef o selwch iechyd meddwl yn rhywbeth estron. Pryd oedd y meddeli ar eu tywelaf? Pan ro'n i'n cysgu oedd yr ateb. Sut allaf ymestyn hyd y cyfnod tywelach? Cysgu am byth, meddyliais. Ro'n i'n ffodus nad oedd alcohol wedi pelio'n gryf ata i, neu falle byddwn wedi mynd ar drywydd gwahanol. Yn y dafarn, eisteddwn yn, eisteddwn yn sipian diod meddal. Efallai byddai alcohol wedi llwyddo i fyddaru'r llais. Dyw hyn ddim yn iawn. Rhaid i ti wneud rhywbeth am hyn. Gyferbyn â'r fflat roedd meddygfa. Es i weld y doctor. Wrth edrych yn ôl, dwi'n rhyfeddu fod gen i'r ymwybyddiaeth fel crwt yn ugain mlwydd oed i wneud hyn. Rydwn i ddim wedi dweud wrth neb am y gwir rheswm dros y dioddef. Hreithi am adref fydde'r esgus i'r teulu. Roedd ein sefyllfa Letworth i'r doctor. Oherwydd er nad oedd yn ddoctor swyddogol yn y clwb, fe oedd doctor y clwb i bob pwrpas. Dyn ni ddim wedi bod i weld yn ystod fy amser yn y clwb hyd yn hyn, ond roedd yn fy nabod wrth i mi gerdded i fewn. Rhoddodd ddeg nosus o iselder i mi a phresgripsiwn ar gyfer y tabledi. Does anyone at the club know? gofynnodd. No one does, atebais. Edrychodd anardd yn syn wrth i mi adael. Roedd cyfrin achub cladd yn ei atal yntau rhag dweud wrth neb hefyd. Awn i ymarfer bob dydd gyda'r tabledi yn siglo yn fy mol, Cymerodd gwbl o wythnosau cyn iddynt gael unrhyw effaith arnaf. Dechreuais deimlo'n ddideimlad, fel rhyw fath o zombi. Byddai well gen i deimlo rhywbeth, na theimlo ddim byd dim byd, meddyliais. Ro'n i am ddeall o ble deua'r teimladau hyn, er mwyn gallu eu goresgyn. Ers hynny, dwi, dwi, dwi, ers hynny, dwi wedi bod yn chwilfrydig i ddarganfod mwy am y llais a liwio fi i'r gyfeiriad cywir yn sgil yr holl glanas yn fy men ar y pryd. Daeth o rhywle tiwnt i'r meddwl, rhyw fath o ymwybyddiaeth dyfnach. Tabledi yw'r ateb yn y tymor byr, i rhai, ond ro'n i am well o'r tu mewn, ac ym mwyn gwneud hynny, byddai rhaid cymryd cam eithafol, meddyliais.
Felly, Rod, uh, yn amlwg, twa, lot sy'n digwydd yn gloi yn y cyfnod yna, lot o tyd, highs and lows fel petai wrth i ti fynd ar draul i ambell i glwb, um, a wedyn penderfynu mynd mentro i Rotherham. Um, yr iselder nes di brofi yn y cyfnod yna, um, pa mor anodd oedd y cyfnod yna i ti?
oedd e'n anodd achos o'n i ddim really yn deall beth oedd yn mynd mlaen. Tmod, fi'n meddwl yr unig... Unwaith, mewn bywyd, unwaith ti'n deall beth sy'n mynd mlaen, mae ma, ma fel mae problemau, maen nhw ddim yn mynd i ffwrdd, neu, neu, neu, neu, ond mae dweud rhyw fath o dealltwriaeth, so ti'n lli kind of just like edrych ar pethau yn llawer fwy um, yn, yn fwy um, ostrychol mewn ffordd, ond i ar y pryd, ti'n oedd hwn pryd o'n i'n ugen, i gan mlynedd yn ôl, dim ymwybyddiaeth fel sy'n nawr, so um, mae fi'n cofio, right, um, sa'n sôn am hwn yn falle yn y llyfr, ond fi'n cofio mynd i gweld y doctor a meddwl, oh god, like, sa'n gwybod beth yw hwn, ma, ma, os teimlad y fel enw, mae pobl sy'n wallgo yn cael, like, mae fel, oh, gobeithio bod e ddim yn rhoi pros ac i fi, oherwydd um, dyna beth mae pobl sy'n wallgo, wallgo yn cymryd. So, es i'r um, es i'r efenn, allai roi dy fel tabledi yma i fi, a wedyn um, fi'n mynd adre mewn allan, a he darllen e, a wedyn mae'n oh, yeah, dim pros ac thank god, dim pros ac o'r ein. A wedyn, like, fi'n meddwl oedd yr internet, ti'n meddwl, ia, oedd yr internet i fyny'r pryd, pryd ni'n ugen. Like, Um, a edrych Google that ar enw, um, ar enw um, a medical name for Prozac yn cymryd. Ond i fi, hyn o'r pryn ni, o'n i'n swn, swn hwyro, ti'n modd, jyst yn bertho, ti'n modd bod, o'n i jyst eisiau deall, un wyt ti'n deall rhywbeth, fi'n meddwl, beth, beth, beth sy'n rhaid, rhaid broblem. Mae ma fel, os ti'n ti, ti mynd i'r gardd a mae dych ti fel, um, fel weeds o gwmpas y gardd, ti'n ti'n chi just chopio'r tops off, tops off, a wen bydd y gardd yn neithan, neithan yn dwrt am ychydig bach, ond ti ddim really... A'r un peth os mae rhywun yn stres, neu mae rhywun yn, neu, neu mae pethau yn digwydd yn y bywyd, e, mae lot o pobl wedyn jyst yn edrych am yr, um, am yr, um, am ryw fath o quick fix, ond i fi, mae'r ma fix yn dod o sylweddoli, right, pryd ti'n teimlo'r iselder, pryd ti'n teimlo stres, be sy'n be sy trigro e, tywod, a fe, os rhywbeth yn dy ben di, tywod, ble ti'n ti, ti mynd lawr patrymau, um, os, ond i, i, i wneud hynny, so mae'n amlwg, mae'n ma, ma, ma cymryd am, amser i just falle um, edrych fewn i dy hun mewn ffordd, um, a falle dim, yeah, dim llenwi'r bywyd gyda falle distractions. Yeah. Mae ma yna bwt yn y stori, ac nes i feddwl lot am hwn, a mae fe'n bwnc mawr, os ni'n trafod yn, yn, yn enfawr, ond to, piges pyn as byg sy'n cael gwared ohono ti um, yn United, ond ar gyfnod lle ti dal yn chwarae clwb tan diwedd y tymor fel petai, a nath dy rieni di, twyd, fynd ar ôl Ferguson yn mewn ffordd neis, twa, a gofyn iddo pam, pam oedd Rodri'n twa, cael ei, ei, ei wrthod fel cytundeb newydd. A nath yn weid rhywbeth oedd y dad di, a, a cywir fi os fi'n anghywir, ond oedd rhywbeth tebyg i, twa, he's a great footballer, and he'll get a great career, a nath, na, nath, nath, nath, nath weithio dy fam bydde ti'n chwarae yn y Premiership, twa, but the problem is in between his ears. Mm. Twyd, y ffaith bod rhywun fel Alex Ferguson, yn gallu falle t'o' gweld hynny, ond bod dim cefnogaeth o ran hynny, ma' hwnna jyst mor wael ag yy t'od wyt ti'n meddwl bod pethe'n newid yn y byd pêl-droed bellach? Um,
oedd e'n gywir beth oedd ei dweud, ti'n o ran, ti'n o, o'n i'n gorfeddwl am yr degau, ond mae hynny gallu bod yn, mae hynny ddim yn wendid, reidrwydd y wen, uh, dim o reidrwydd yn wendid, mae jyst medru Tmo, os rhywun wedi dweud fi i gymlynol, mae'r ma teimladau ti, mae meddyliau ti'n cael, tmo, maen nhw'n ma nhw dangos yn really wir, ond ond maen nhw'n on, ma nhw bach o illusion beth i nhw, maen nhw jyst yn mynd a dod, tmod, um, ond o'n i'n kind of like, meddwl bod yn rhyw fath o wendid i fi, yn fi, just bod y teimlad yma, uh, bod y meddyliau yma'n codi, er bod dim dys ti reolaeth o bod nhw'n codi, mae'n ma, ma, ma, ma, ma odd, really, ond ie, yeah, Honestly, so sa'n meddwl bod wedi newid cymaint yn ei. O'n i'n meddwl o falle jyst i ymlenedd yn ôl, ond fi wedi cael cyf... Fi'n fi gweithio yn y maes nawr, um, fi'n fi wedi cael cyf, um, sawl sgwrs a fi'n meddwl mae mwy o ran cymdeithas sydd ddim rili'n deall yn meddwl. So, Mae falle ti'n mynd trwy ysgol ddim really yn cael y gwersi yna am y llais yn dy ben, a beth ti'n cael yw mae pawb arall yn rhoi rhyw fath o masg i fyny. So mae fel, ti'n teimlo fel, well, actually, mae ma, ma, ma fel bod pawb arall yn rhyw fath o blank slate, mae neb arall yn cael teimladau yma. Um, yn amlwg, mae neb arall yn bywyd sydd gyda'r holl yr un brofiad y ti, holl, yn holl yr un meddyliau, a'r holl yr un amser, o fewn yr holl yr un um, sefyllfaodd. Ond mae yna fel, um, mae yna patrwm cyffredinol. Fel, mae'r meddyliau, mae nhw'n, mae meddyliau mwy o pobl fel rhyw fath o um, fel sylfaen yn negatif o ran achos dyn, dynaw'r llais yn y pen i, i ceisio goroesi mewn bywyd, ond um, ie, yeah, be, be dwi'n be dwi meddwl, ti'n modd, mae'n ma, ma meddwl i'n eitha gyflym, ond ti'n modd, o'n i'n gweld e fel gwendid, ond wedyn, ti'n modd, mae'r meddwl yna wedi wedi bod um, o ddydd i mi o ran sgrifennu llyfr yma, o ran um, gweithio ble i fi nawr, o gweithio, fi wedi gweithio fo yn teledu, so ti'n modd weithiau ti'n kind of like, mae ma pobl eisiau just y bits yma um, perffaith yn ei bywyd e, ond wedyn mae ma bits arall ti ddim eisiau pobl gweld. Mae ma dal chi fod, ma dal chi fod yn wers da i ti, ti'n modd, mae fel mae pawb eisiau just rhyw, rhyw fath o rhyw fath o delwedd yma o, o, o flaen y byd, ond be fi wedi sylweddoli yw bod mae, na pawb, mae pawb yn cario rai pethau, jyst um, falle rai mwy, mwy, na, mwy, na, mwy na'r gweddill. Yeah.
OK, cwbl o gwestiynau cloi, os wedyn ni rod i, i orffen. Um, pwy wyt ti'n hoffi i ddarllen y llyfr yma? Fi'n gwybod pawb, ond i bwy, bwy'n benodol ti eisiau i ddarllen y llyfr yma?
Pwy bynnag sy'n teimlo'r atyniad i, i ddarllen y llyfr, ti'n modd, um, i rai pobl, bydde jyst ddim yn apelio o ran jyst, jyst ddim tymlo'r tyniad, ond i rai pobl bydd yn, gwa, yn, yn gwrando'r hwn a bydd, bydd e'n tanio rhyw fath o falle, um, rhyw, fath, rhyw fath o ymchwilfrededd i, i big o fe i fyny. A tyma, falle rai pobl bydd nhw'n darllen cwbl o, cwbl o tudalen y gyntaf. Fi'n fi'n dweud yn y llyfr, tyma, falle bydd rai'n taflu yn neilltu a bydd rai'n um, darllen at y diwedd, a falle bydd rhywbeth yn y stori sydd jyst yn... Achos weithiau, mae ma, ma llyfrau ddim yn rhoi'r ateb i ond ti yn dy fywyd, ond mae lli taflu rhyw fath o... Mae, mae lli taflu rhyw fath o... Mae, ma rhywbeth yn torri trwy a ti'n kind of like, oh yeah, mae hwnna'n rhywbeth fi'n neud, neu mae rhywbeth sydd jyst yn... Um, yn yn atseino fewn fi, a fi methu, fi methu esbonio pam. Twa? A i rai pobl bydde, bydde ddim, dyna o bywyd yna. E. Ond ti yn sôn bys wedi bod yn addas i ti fel plentyn, dwyt? Bys tra bod ti'n bymtheg oed, bys y llyfr yma wedi bod yn addas i ti. Ti'n sôn hynny, a falle llyfr i dy blant fyd i ddarllen rhyw, rhyw adeg yn ei, yn ei, yn ei bywyd. Ie, yeah, fi'n meddwl os fi wedi darllen e pryn i'n pymtheg, um, bys e ddim di, fi'n meddwl ddim, bys e ddim di cymryd ffwrdd yr obsesiwn, achos fi'n meddwl unwaith ti'n ffeindio rhywbeth mewn bywyd sy'n rili really tanio ti, mae fe'n teimlo fel obsesiwn, achos mae fel bod e wedi pigio ti mewn rhyw rai ffordd, ond bys y stwff fel o'n i efo'n, bys fi ddim yn marcio fy hyn ar ôl pob gêm, a bys fi ddim yn um, meddwl am perfformiad gwael am tri diwrnod ar ôl, ar ôl, fel mae lot yn y rai ni'n, mae rai ni dal yn edrych ar camgymeriadau ni wedi gwneud like, 20 mlynedd yn ôl neu 10 mlynedd yn ôl neu 3, 3, 3 diwrnod yn ôl a wedyn ti'n kind of like, mae'n cymryd rhywun wedyn i, just, i roi rhyw fath ysgwydiad i ti a dweud, wel, tymod, mae hwnna wedi mynd, ti wedi chi dysgu o, o rhywbeth, ond tymod, mae lot o pobl jyst yn, yn byw bywydau um, ar, ar sail beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, neu byw, neu byw bywyd yn, um, yn treol um, yn treol gesio beth sy'n mynd i digwydd pum mlynedd o i ffwrdd neu blwyddyn i ffwrdd. A'r, ar gwir yw, tymod, yn amlwg, um, deg munud o nawr, mae dysgu rhyw fath o, rhyw fath o syniad beth sy'n mynd i digwydd, ond diwrnod ar ôl ni, tipyn llai, ond dyna, dyna sut ni'n ni, ni byw, a fi'n fi, fi meddwl, ti'n meddwl, weithiau, mae rhaid ti just, pryd mae rhywun yn dweud bod yn bresen, bresennol, wel, ia, yeah, mae lot o pethau'n tynnu ti ffwrdd o bod yn bresennol, a wedyn, beth sy'n digwydd, wedyn ti'n ti sylweddoli mewn lot o'n foment y dy yn dyfywyd di, ti wedi bod yn meddwl am y, am y dyfodol sydd byth yn dod i fyny, mae dim ond yn dod i fyny nawr, neu ti'n meddwl am y gorffennol, a ti dim ond yn tynnu, mae'r gorffennol dim ond yn bodoli achos ti'n meddwl am hyn nawr. So... Yeah.
a Rodri, i gloi te, um, nes ti gyfaddau reit o'r top, y sgwrs yma bod ti bellach ddim yn cefnogi Manchester United, ond ti dal yn hoffi podroed, yn caru podroed, neu, neu ti wedi colli pob diddordeb erbyn hyn? Ys os sa'n caru pilgo, um, bellach. Ond ia, mae dal dy, dy fi diddordeb, fi dal yn gwybod beth sy'n ymlaen, ond fi'n meddwl o'n i'n um, o'n i'n rhoi dy chwaraewyr y cymaint o pedestol um, pryn i'n chwarae. Oedd e fel, um, o'n i'n rhoi rhyw fath o status fel bod nhw'n rhyw fath o dewiau. Ond ti'n sylweddoli bod um, bod y chwaraewyr yma, just, just fel, fel pobl normal, ti'n modd, um, fi'n meddwl weithio mewn bywyd, ni'n ni tueddol o fel edrych ar, um, ar talent y llanol rhywun, a roi rhyw fath o bod nhw ar rhyw fath o lefel, ar rhyw fath o berffaith wrth mewn bywyd yn gyfan. A ti'n ti sylwi, ti'n meddwl, bod rai, bod rai nhw'n um, nhw cario'r un um, gofidion a, a pobl eraill, ond jyst falle bod nhw'r um, talent yma um, am tyma, bod nhw'n medru mynegu eu talent, ond tyma, mae ma, ma bywyd mwy na, am, am fwy na just, just y pethau hynny. Um, fi'n fi meddwl weithiau, tymod, fi'n fi sôn am, fi'n fi cyffwrdd yn y llyfr, fi'n meddwl i, i pobl ifanc, mae lot o pobl ifanc yn mynd trwy bywyd yma, ond mae dim, dim byd y llai i wneud, mae hwnna'n iawn, ti'n modd, o'n i'n ffodus bod, bod dyfu'r talent yma'n Bill Jordan, ti'n modd, falle bod dyfu'r chwilfredydd yma, ti'n modd, amlwg dyna pan falle rwyf wedi sgwennu llyfr. Ond dwi'n meddwl mae lot o, lot o pobl ifanc yn cyfyngu ar beth sy'n bosib yn nhw mewn bywyd. Ond dwi'n meddwl, ti'n meddwl, mae, mae, mae trywydd pawb yn wahanol. Ond dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth ac yna na i chi. Um, a ewch am y peth yna sy'n gwneud chi teimlo'n fyw, achos dwi'n meddwl, un o'r ti'n pyn pryd o rhywbeth yn bywyd sy'n gwneud ti teimlo'n fyw, mae fel, mae tynnu ti trwy cyfnodau ble ti'n dechrau um, um, dawtio dy hun, dwi'n meddwl. A unwaith ti'n, ti, os ti'n gwneud rhywbeth just am er meddwl am jyst yn neud am yr arian neu jyst yn neud am hwn. Wan, dwi, dwi ddim yn dod o rolau rili really ddofn yn dod ti, a dwi'n meddwl, ti'n wed, falle bod ti'n ffrind allan, falle bod e ddim cweit tywed, yn, yn dod, dod â beth ti'n gobeithio. So, ia, mae ma, ma lot o'n yw, ti'n modd, yw, yw um, cae allan lot o'r sŵn sy'n cymdeithas weithiau, sy, lle ti, ti weithiau mewn, mewn perygl o boddi allan dy lais di dy hun. Um, dwi'n meddwl am, tiwad, um, samol, fi'n teimlo um, trenu dros reini sy'n mynd trwy bywyd yn, yn um, yn gwybod bod nhw'n cyfyngu ei hun, ti'n modd, um, a'i roi pobl, maen nhw'n gwybod bod nhw'n cyfyngu ei hun, a maen nhw'n hapus yn ni, a maen nhw'n iawn, ydw, ond ond mwy pobl yna sy'n bywyd, ydw'n gwybod bod nhw'n tripio ei hynny i fyny, ti'n modd, um, a lot o'r rhain yw'r pobl sy'n eitha uchelgeisiol, sy'n fel dweud yn obsesriannol a sy'n sy um, chwilfredig a sy'n um, sy um, sy'n posio a sy'n cwestiynu, sy'n cwestiynu pethau. Dyna un peth sy'n dweud, cwestiynu popeth. Pan al bod un person yn hyn oed pobl ti'n edmygu, pan al bod nhw gyda'r ateb a bod ti ddim, mae nhw gyda'i ateb nhw, mae dy ateb di falle'n cwbl wahanol. Ie, yeah, diddorol iawn. Um, Rodri, mae wedi bod yn bleser trafod gyda ti heddi. Um, pob llwyddiant i ti yn dyfod personol gyda'r gwaith cyfrwyd o tledi a'r busnes newydd o ran seicoleg ati ti wedi dechrau. A hefyd, um, gyda'r llyfr yma sef Meddwl am Man U. Mae fe yn eich siope lleol chi nawr, 9 punt 99, bargen. Nes i fwynhau yn fawr iawn, Rhodri, a, am sawl rheswm, rwy'n bod yn hollol onest y ti. Ond yn bennaf, diolch i ti am fod mor agored ag onest yn y llyfr yma. Uh, diolch i ti am dy amser, Rhodri, a diolch i chi uh, adre am wylio hefyd.